Wel, mae'n Basg unwaith eto, yr ŵyl bwysicaf yn y calendr Gristnogol. Er ein bod ni'n tueddu o roi fwy o sylw i'r Nadolig, ond y Pasg mewn gwirionedd yw i chafbwynt y calendr Gristnogol. Ac wrth gwrs ar ben wythnos y Pasg, i ni'n cofio am y prynhawn gwener tywyll hwnnw pan croesoeliwyd yr Arglwydd Iesu, Ond i ni hefyd yn gwybod erbyn hyn nad y groes oedd y gair olaf ond y bedd gwag, nad tywyllwch ond goleuni, a nad casineb ond cariad. Mae gen i groes arbennig iawn gytre'n fy stydi. Yr unig groes sydd gen i yn y tŷ. Croes sydd wedi cael ei gwneud allan o hen bren oedd yn perthyn i'r hen organ oedd yn y capel lle ges i'n magu, capel Hebron Clydach. Nawr, nôl yn chwedegau'r ganrif ddwetha, fe fuodd na dân mowr yn Hebron Clydach, fe losgwyd yr organ a'r set fowr a'r pilpit, a wi'n cofio Mangui yn sôn amdani hi ac erill o'i chyfoedion hi yn mynd lawr ac yn sefyll tu fas y capel ac yn torri calonnau bod y lle ar dân. Ond y beth fe adnewyddwyd y capel, fe rhoddwyd organ newydd o Gaerdydd, fe rhoddwyd pilpit newydd o Gapel y Gât yng Nghwmbwrlan, Abertawe. Ond, ychydig flynyddau nôl, fe ddaethpwyd o hyd i ychydig bren o dderôl o'r organ wreiddiol. Ac o'n i'n ffodus iawn oherwydd mi roedd na ŵr o'r enw Ellis Richards, mi roedd e'n dad yng nghyfraith i'r Parchedig Guto Prys ap Gwynfor, oedd yn weinidog yn Hebron, Clydach, dechrau'r nawdegau. Fe greodd Mister Richards ambell i groes mas o'r hen bren o'r hen organ yn Hebron. ac fe gyflwynodd e'r groes honno i fi, croes bren o hen organ Hebron, a mae di eistedd ar y silff yn yn stydi i byth ers hynny. Ychydig syliau yn ôl mi roedd hi'n sil y mame, neu'n sil y fam. Mae sil y fam, wrth gwrs, yn cwympo ar yr ail sil yn hymor y grawys. Ac yng Nghapel y Priordy fe gynhalion ni oedfa arbennig i nodi sil y fam, gyda rhai o fame'r eglwys a'i plant yn cymryd rhan. Pwy oedd yn cymryd rhan yn ei plith nhw oedd Heledd, merch Guto Prys a Gwynfor, a'i mab Meredydd, ac fel rhan o'r oedfa, fe gyflwynodd Meredydd y groes bren, croes bren Hebron, yn arwydd neu'n symbol bod yr eglwys Gristionogol fel mam i ni gyd, a ninnau'n cael ein magu yn sŵn yr efengyn. Meddyliwch, Meredydd yn cyflwyno'r groes a greuwyd gan ei hen ddad cu. A mae hynny i fi yn neges bwysig iawn, bod y groes yn goroesi, wedi goroesi cenedlaethau o fobl a bod y groes hefyd yn pontio cenedlaethau. Yn ddiddorol iawn, doedd y Crisnogion cyntaf am ganrifoedd lawer ddim yn arddel y groes fel y symbol Crisnogol. Ond wedi cystenyn, wrth gwrs, cael drodigeth i'r ffydd Gristionogol, fe nath e'n siŵr bod y groes fel symbol i Grisnogaeth ac mae'r groes wedi bod yn symbol byth ers hynny. Mae'n groes sydd yn goroesi. Mae'n groes sydd yn pontio'r cenedlaethau. Ac yn groes sydd yr un mor arwyddocaol i ni heddi ac y fuodd i eriod. Croes Crist. Croes y Crist buddugoliaethus, wrth gwrs, a'r Crist byw.